Abusuafoɔ, mekyerɛ obi biara, mepa kyɛw wobɛsoa na wahyɛ na wahyɛ video no na wode ama me. Ɔhema Abɛmohyei, yɛse nnɛ deɛ metiatia break nti nnɛ deɛ mɛtiatia break. Ɛnnɛ mɛtia break paa, memma kaa no nyi free, ɛnyɛ sɛ ɛbɛha adwen. Wobɛsoa na wahyɛ video no na yɛamma werɛ mfi sɛ wobɛ subscribe to me YouTube channel no, Ɔhema Bɛmohyei. wɔ YouTube. Ɛna Samson Setoo Kwabena, SSK, wɔ YouTube. Ɛna CSF TV nso wɔ YouTube. Ɛmo a werɛ mfi koraa sɛ wobɛ subscribe. Monhyɛ video ne ma me. Monhyɛ monhyɛ video ne paa because ɛnɛ yɛwɔ akɔntrim. Wohwɛ sɛnea mɛsi ayɛ fan a mete hɔ no a na kyerɛ sɛ fasting naa mu na mewɔ nnɛ. Ndɛ no yɛyɛ akɔnkyene, yɛma mpanin akasa, ɔdze yɛn nyɛ akɔnkyene. Ntsi mesrɛ mo CSF foɔ no a mo annyɛ bi no ɔkyena mo startse mo deɛ. CSF, yɛ papa declare fasting, ɛsɛ sɛ obiaa tumi yɛ bi. Mepakyɛ wo ba so a na wa share, wo ba so a na wa share video no ama me na video no atumi aduru akyiri ama me. Ɔhemaa Bɛmɔhyɛ yi a na yɛse memfa fire no nto fam. Me me metete nneɛma so. Mentiatia break. Enti ɛnɛ metiatia break. Na ɔhemaa deɛ wonim sɛ ɛdu baabi a break no metia a ɛntia. Bɛti mɛfɔɔ so asɛ mɛti mɛtia break no. Woba so a na wahyɛ. Hyɛ video no. Ɛma no nkɔ akyiri. Yɛbɛdi nkɔmmɔ kakraa bi. Nkɔmmɔ no ɛndɔɔso koraa. Kakraa bi ɛna yɛbɛdi. Na nkɔmmɔ no Ma me fa nstarte sei. Asɔre no yɛn nyinaa yɛ akɔ bi pɛn. Me ma kɔ asɔre for almost bɛyɛ fifteen years na me yɛ meme da ni. Yɛ a yɛ di sabat yɛ keep sabat holy no na me ka ho bi. Quotations a ɛwɔ bible no mu nyinaa sɛ sɛ deɛ me werɛ fi na mmom baako pɛ deɛ me kae. Ɛno ho na yɛ bɛ di nkɔmɔ kakraa bi. de afa. Quotation a mekae a ɛwɔ me tirim, akwadaa koraa wobisa no a, saa quotation no deɛ ɔbɛhu. Ɛyɛ eh, Yohane etere mmiɛnsa, nyimu du nsia. Ɔhema abɛn mu hyɛ mekenkan, mekan no borɔfo a mobɛsere me. Mesrɛ ma menka ne twi, me kurom kasa, ɛna wobɛte aseɛ. Deɛ wɔatwerɛ wɔ hɔ ne sɛ, Sɛdeɛ Nyankopɔn dɔɔ wiase a ɔde ne dɔba a ɔwoo no koro maa yɛn, na obi a ɔbɛgye no adie no, ɔnyera, ɔbɛnya daa nkwa. Quotation wei ara na yɛbɛgyina so akasa. Sɛdeɛ Nyankopɔn ɔdɔɔ wiase, mebisa sɛ, saa dɔ no, ɛnnɛ, ɛda so wɔ hɔ anaa dɔ no asesa? Corona virus ntsi na mibisa saa question wei. Nyame dɔ no a ɔdɔɔ wiase a ɔsomaa ne ba no ma no bɛwu gyee yɛn nkwa no, dɔ no ɛda so wɔ hɔ? Anaa ne ba no wuo no a ɔbɛwu yi no, wabɛwu kwa? Nyankopɔn dɔ no asesa anaa dɔ no da so wɔ hɔ? Ɔhema Abɛmmɔhyɛ, woka sɛ menyi ano a, deɛ mɛka ne sɛ Nyame dɔ no ɛda so wɔ hɔ paa. Nti sɛ wohwɛ wiase a, Ɔman a Bible mu Nyankopɔn tu suu no yɛ Israel. Bɛn nnɛ wiase yi deɛ yɛ sɛ yɛhu Ghana sɛ Ghana yɛ second Israel. Nti yɛwɔ asɔfoɔ akukudam wɔ ɔman Ghana. Kumchacha deɛ me Kumchacha mefa no asedwo ka. Nti yɛka asɔfoɔ a memfa Kumchacha nka ho because ɔno deɛ wadeclare ne ho sɛ collection nti ɛna ɔyɛ n'asɔre. Yɛwɔ Reverend ɔbɔfoɔ, abayifoɔ nku. wɔ hɔ. Mesrɛ asɔfoɔ no, ayɛ na wɔatype binom din ama me, na ɛnyɛ wɔn nyinaa na ɛyɛ a na mekae din no. Yɛwɔ eh, Makaban, abɔdwesɛ, odifoɔ Makaban. Wokɔ Kumase a, yɛwɔ Angel Obi Nim wɔ Kumase. Me papa a ɔpam boɔ wɔ Kumase. Kyɛ sɛ, a- asɔfoɔ no dɔɔso. Eagle Prophet, Niger Gazy, ɛna me papa baako pɛ the number one prophet reverend cowboy robocop nso wɔ ghana ghana yɛwɔ adifoɔ akukudam yɛwɔ asɔfoɔ akukudam coronavirus adifoɔ yɛntee mo nka asɛ moakɔtɛ anaa mo nyankopɔn no oluman wabrɛ wada kakra adifoɔ no yɛtwɛn mo Yɛretwɛn mo. Monntwɛn mma scientists nnya yareɛ no ano aduro na moabɛfa aseda no de akɔma mo Nyankopɔn. Ɛnneɛ nka Facebook a yɛnkɔ ha. Yɛbɛyɛ yɛn ho fi papa wɔ Facebook. Asɔfoɔ ne adiifoɔ a mogu Ghana, wiase nyinaa. Wokɔ Nigeria a, yɛwɔ ɛ ɛ asɔfoɔ wɔ hɔ, Pastor Chris. Ɛ asɔfoɔ akɛseɛ gu Nigeria nso. The whole world yɛwɔ asɔfoɔ akɛseɛ kuku dam paa. Asɔfoɔ no yɛsrɛ mo. Coronavirus baa yɛ bosome mmiɛnsa atwam. Adɛn m- mo Nyankopɔn no ne bu afu mo anaa? Because yareɛ no yɛhia ano aduro. Yareɛ no ɛha wiase. Ɛhye adasamma ase. Nti yɛsrɛ mo paa sɛ mompa aduro mfa mma yɛn. Sɛ mohwɛ na mo nyame no so ada adeɛ a, ɛneɛ CSFfoɔ, moma yɛnhu sɛ asɔfoɔ no Nyankopɔn no se ɔnkasa biem. 31st night, asɔfoɔ bɛhyɛ nkɔm. Coronavirus, ɔmo anhu anka. Asɔfoɔ egu so rehyɛ wuo ho nkɔm, na mmom virus no a aba no, fine, wo deɛ mfa no sɛ mo Nyankopɔn no na wabrɛ, nti wantumi anyi ɛno, because nkɔmhyɛ no na ɛdɔɔso, different. Nti wantumi anyi coronavirus ankyerɛ mo, yareɛ no aba, yɛpɛ n'aduro. Ghana asɔfoɔ, adiifoɔ, Reverend ɔbɔfoɔ, yɛsrɛ wo abayifoɔ nku no fa to nkyɛn, sɛ sɛ yɛpɛ coronavirus n'aduro. Yɛrepɛ no adur o, because dze sɛ fasting yɛda so wɔ mu a, ɔnye m'abamu hyia yi dze sɛ metu kɔm dze de me no menya eduan a nka medi paa. Nso Nana se yɛnyɛ fasting, ntsi yɛyɛ fasting. Mepa mo kyɛw abusuafo a woba so a na wɔahyɛ video no, wo nsa ka a na wɔawɔ so de ama wo nua. YouTube no yɛ Ɔhema Abamu Hyia yi, subscribe to me YouTube channel no. Ma me fanfa ne sei. Ɔmanpanin declare fasting. Ɔmampanyin Nana Addo, ɔhemaa mentan wo, menyɛ porities na mmom deɛ mɛsrɛ wo ne sɛ corona virus baabi aduru no Nana yɛhia fasting yɛ. Yɛhia mpaebɔ. Nana yɛsrɛ wo paa sɛ ɔman Ghana baabi a corona virus no rekeka kɔ saa 52 cases no a wɔahu no, ɛnyɛ 52 o. Yareɛ no ɛsprɛde paa. Ɔmampanin wayɛ wafo mu deɛ, but ɛnwie pɛyɛ. Ɛnwie pɛyɛ. Ɔhema woyɛ a mɛbɔ waba so. Ɛnkɔ yie nso a mɛka akyerɛ wo. Ɔmampanin ayɛ n'afo mu deɛ paa, but ɛnkɔ nduru baabiara nana. Yɛsrɛ wo, saa berɛ yi nyɛ fasting berɛ. Saa berɛ yi a yɛwɔ mu yi, coronavirus berɛ wei no a yɛte mu no, yɛhia fasting. Nkramofri nkra yɛfrɛ no sɛ Nkramofoɔ. Wɔfiri yɛ fasting ɛyɛ nnɛ. Akristofoɔ firi yɛ fasting ɛyɛ nnɛ. Fasting bebrebe no nyinaa no, ɛntumi ansɔlvo yareɛ no sɛ ɛmba Ghana. Abɛdu a, Nana, yɛsrɛ wo, yɛhia herbalistfoɔ no ɛne scientistfoɔ no, Kwame Nkrumah University, Science and Technology, wɔn a wɔwɔ hɔ sua adeɛ no, Nana, yɛsrɛ wo, fa herbal ɛ, yɛka no sɛ herbalistfoɔ no ne scientistfoɔ no ma wɔn nka wɔn ti mmom, nka wɔn adwene mmom na wɔn nhwehwɛ yareɛ no ano aduro. Ɛnyɛ saa bere ɛna ehia akɔnkyene ne mpaebɔ. Akɔnkyene ne mpaebɔ no, ɛbɛboa yɛ anka ɔman Ghana nka yareɛ no anuru hɔ. Ɔman Israel no a wɔn Nyankopɔn no a yɛdi n'akyi no, yareɛ no ɔdi kan nyaeɛ ansa na Lebanon yɛbɛnya bi. Ɔmampanin. Yɛnhia fasting yɛ, na mmom yɛsrɛ. Yɛsrɛ paa sɛ wɔn a wɔyɛ science wɔ Ghana no, ɛne herbalistfoɔ no, ma wɔn nka wɔn ti mmom, na wɔn nka wɔn adwene mmom, ɛnyɛ nhwehwɛmu mpɛ aduro. Amerikafoɔ ani abere yɛ nhwehwɛmu mpɛ aduro. Italyfoɔ na akra Chinafoɔ. doctors aba Italy sɛ ɔmo mɛboa ɔmo na ɔmo nsɔ yareɛ no ano no, yɛma mpanin de mpaebɔ na ɛbɛsɔ yareɛ no ano. Ɔmampanin, yɛsrɛ wo, saa berɛ yi nyɛ mpaebɔ berɛ. Sɛnea madi kan aka no, Ɔhema Abɛmo sɛ menyɛ politics. Me menyɛ politics. Ɛna mɛsrɛ yɛma mpanin dada eh, John Dramani Mahama na n'abrɛ so Ebola baeɛ. Ɔmampanin dada, yɛsrɛ wo, nhyehyɛeɛ a wode too kwan mu a Ebola no antumi antere annuru Ghana no, fa amanyɔsɛm to nkyɛn. Saa berɛ baabi aduru no, aduru aniberɛ. Ɔmampanin, yɛbɛsrɛ wo, ɔmampanin dada John Dramani Mahama, yɛbɛsrɛ wo sɛ fa amanyɔsɛm no to nkyɛn na anammɔn a wotuu yɛn nti a Ebola no antumi anduru Ghana no, yɛsrɛ NPP mpanimfoɔ ayɛ mistake. yareɛ no awura mu awie na mmom wo nimdeɛ kakra a wowɔ no fa support wɔn na yɛntumi mfa nsi yareɛ no ano mɛsrɛ paa sɛ npp ndc yɛnyi politics mfiri yareɛ wei mu na yareɛ no anim npp ni ɛna anim ndc ni Abusuafoɔ momfa nkyɛ me wate. Al-Qaedafoɔ no bi na ɛrefrɛ me wɔ massengya. Momfa nkyɛ me pa ara. Saa ara na Ghana no teɛ. Al-Qaedafoɔ no bi na ɛrefrɛ me wɔ massengya. Kyerɛ sɛ ɔkate video no. Nso yɛbɛtoa so ara. Sɛdeɛ na mereka no, baabi a yareɛ no Apempɛn so adu no saa mmerɛ yi nyɛ fasting and prayers yɛhia doctors yɛhia herbalist foɔ no sɛ wɔn bɛboa doctors no na wɔn aka wɔn adwene abɔ mu wɔn nimdeɛ a wɔn wɔ no wɔn akeka si ani ɛde apɛ yareɛ no ano aduro ɛde ama yɛ yɛsrɛ paa ɔmampanin ɔmampanin dada Anammɔn a wotuui a Ebola antumi anwura ɔman Ghana mu no, yɛsrɛ wo, fa saa nimdeɛ no boa yɛn mampanin na yɛntumi mfa nsi yareɛ no ano. Akristofoɔ no a mode yareɛ no la ɛ ɛ ɛjubilate sɛ yareɛ no yɛ asotwe yareɛ a aba wiase no hwɛ ma menka asɛm nkyerɛ mo. Sɛ mo werɛ fi mo Bible no mu a, monstate na monkenkan mo Bible no yie. Sɛ yareɛ no yɛ asotwee yareɛ a, according to Bible no, mo Nyankopɔn de asotwee yareɛ kɔ Egypt. Israel ni biara ni hɔ a asotwee yareɛ no bi ɛkaa no. Sɛ ɛyɛ asotwee yareɛ a, nka ɛsɛ akristofoɔ mo ho sɔn. Woba Lebanon ha a, akristofoɔ no ɛwom no koraa na ewu. Sɛ yareɛ no yɛ asotwe yareɛ a, nka mo a mo di religious akyi no, nka saafoɔ no nyinaa, ɛsɛ sɛ yareɛ no yi mo firi mu. Na nka yareɛ no kɔ eight years. Free thinkers, ɛne yɛ a yɛ yɛ yɛngye ndi sɛ mo nyame no wɔ hɔ no. Na nka ayɛ nsɛm na hɔ akyerɛ sɛ ampa sɛ mo nyankopɔn no na ɛtwe nipa aso. Mesrɛ mo, Akristofoɔ, wei ɛnyɛ nyame na ɛtwe obiara so o, wei yɛ man made. Nipa ɛna ahyehyɛ yareɛ no. Nipa ɛna atena ase ahyehyɛ yareɛ no ɛde aba ɛde bɛha nipa. Mesrɛ mo, momfa wei ntu mo ho. Ɛna momfa wei nkɔma mo Nyankopɔn sɛ mo Nyankopɔn na ɛtwe nipa aso. Mo Nyankopɔn no, ɔntwe obiara aso. Ɔntumi so ntwe obiara aso because obiara nyɛɛ no hwee. Obiara nsoma no sɛ ɔmmɔ no. Yɛte yɛ baabi na ɔde yɛ baeɛ. Nti sɛ ɔwɔ asotwe a, bronsam na ɔma yɛyɛ bɔne no, saa bronsam no mmom na ɛsɛ mo Nyankopɔn no, ɔku no. Na nnipa yɛ free. Nea ɔde bɔne no aba ne deɛ wayɛ bɔne no, hwan na ɛyɛ sɛ yɛtwe n'aso? Akristofoɔ, momfa yareɛ wei ho ɛmmɛgye mo din sɛ mo Nyankopɔn na ɛtwe obiara aso. Metumi, ɔhema abɛmmɔhyɛ, mehu sɛ saa yareɛ wei a aba no, ɛyɛ religion awieɛ. Coronavirus akyerɛ sɛ religion ɛreba awieɛ because of sɛ God of the Bible, God of the Quran. Coronavirus abɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn nyinaa yɛ powerless. Saa berɛ yɛhia doctors, yɛhia scientists, yɛhia herbalistfoɔ, yɛhia pastors, yɛhia fasting. Yɛnhia fasting na yɛnhia ɛ ɛ ɛ yɛka ne sɛn asɔfoɔ. Asɔfoɔ bebrebe a ɛgu wiase ne asɔfoɔ a ɛgu Ghana no, obiara nni hɔ a watumi akasa afa corona virus ho. Obi nim ɛna ɛba abɔnten sɛ wanya corona virus ano aduru a, ɔbɛsan ne ho. Ɔse ɛ ɛ the news is fake. Fake is the news. Fake is the news. Mankɔ sukuu na obi nim borɔfo yi deɛ mɛtumi aka. Mesrɛ mo. Mesrɛ mo paa Kristofoɔ. Monyae dɛdɛ no a moyɛ no sɛ asotwe na nyame de brɛ asotwe. Ɛne saa Church of Christ sɔfo bi no a Ɔbɛyɛ video sɛ Avraham Bɛnmose mfa no common sense. Ɛnyɛ aduro ɛma nipa nya ayaresa. Hey sɔfo. Sɔfo. CSF for common sense Avraham. Ɔstati yɛ ne teachings no. Wate sɛ waka ɛwɔ ne teaching mu sɛ wobɛgye common sense di a wonum adubɔne a ɛntumi nyɛ wo hwee. Ɛwɔ ne video bɛɛ mu. Twa hɔ kakra na na fa bɛkyerɛ me. Wo Bible no na ɛwom sɛ wonom adubɔne a, ɛnyɛ wo biribiara. Ɛne ɛsɛ mo mprove nkyerɛ yɛn sɛ ampa sɛ wonom adubɔne na ɛnyɛ wo biribiara deɛ a, coronavirus, asɔfoɔ, momma yɛn ho aduro. Momma yɛ coronavirus ho aduro. Church of Christ sɔfo, yɛ steady. Na me papa atumifo, ɔsɛ ma memfa fire ne mma wo so. Ɔsrɛ me ara, mendum gya no kakra na menya aboterɛ nkɔsi berɛ bi. Nti megu so a medum gya no. Church of Christ pastors, monyɛ very careful. Me menda asɔfoɔ no a, mo nso moyɛ dede wɔ akyire sɛ coronavirus yɛ asotwee yareɛ no. Ɛyɛ asotwee yareɛ na sɛ Akristofoɔ no monka ho deɛ a, ɛnneɛ monkɔ asɔre meɛnhwɛ. Monkɔ asɔre na monhyia wɔ asɔndan mu na monyɛ asɔre na yɛnhwɛ. Na yɛnhu sɛ ɛyɛ asotwe ɛma free thinkers ɛne atheists. Na sɛ Kristofoɔ nso yareɛ no tumi kye mo bi deɛ a, ɛnna na ɛnyɛ asotwe yareɛ. Yɛnhia mu Nyankopɔn no, na mmom yɛhia doctors. Yehia doctors, yehia wɔn a wɔwɔ nimdeɛ, wɔn a wɔasua adeɛ akɔ akyiri. Saafoɔ no na yehia wɔn sɛ wɔbɛboa yɛn. Ɔmampanin, mesrɛ wo, anamɔn no, ɛ ɛwɔ fam. Ɛwɔ fam. Anamɔn no a woretu no, woreyɛ bi, but ɛwɔ fam. Ɛnwie pɛyɛ. Ghanafoɔ asoɔden. Wode w'ano bɛka asɛm no na woka no traa saa a, Ghanafoɔ remfa nyɛ adwuma. Mesrɛ wo. Bɔda no a wose wakuro so no, Nana, wonya wohu bɔda no nyinaa. Ma menkyerɛ wo baabi hɔ, bɔda no ani hɔ. Nso nipa ɛfa hɔ ɛfi Cote d'Ivoire ɛba. Wokɔ Western Region a, yɛfrɛ kuro bi sɛ Kwaasuo. Kwaasuo, ɛyɛ mfutukwan na ɛda hɔ. Wote wo fa saa afutu kwan no so a na wokɔ Cote d'Ivoire kura a yɛfrɛ no Kentɔ. Ɛyɛ akura, hɔ na ɛyɛ mpapa akura ɛwɔ Cote d'Ivoire mu. Wɔn fa hɔ ɛbɛwura kwaasuo a ɛfiri kwaasuo kɔ dadeɛ so ɛyɛ tiatia. Ɛfiri dadeɛ so kɔ bonsu ɛyɛ tiatia. Bɔda bi ɛni hɔ nana. Bɔda ɛni hɔ. Nti yɛbɛserɛ. Yɛbɛsrɛ paa sɛ Ghana mpanimfoɔ anammɔn no a wɔretu no, anammɔn no ɛwɔ fam koraa. Ɛwɔ fam. Mɛsrɛ. Ɛna makyerɛ baabi a bɔda ni no. Kwaasuo. Wofi dadeɛ so a, wotumi fi dadeɛ so kɔ kwaasuo. Wotumi firi bonsu ɛkɔ kwaasuo. Kwaasuo ne kentɔ, yɛde moto ɛna ɛkɔ. Bɔda bi ani hɔ. Cote d'Ivoirefoɔ firi hɔ ba Ghana mu. Mɛsrɛ Ghana mpanimfoɔ sɛ yɛwɔ baabi bebree wɔ hɔ a tokuro deda hɔ. Ɛnyɛ bɔda no nko ara. Ɛnyɛ bɔda no nko ara. Yɛsrɛ paa sɛ saa berɛ nyɛ mpaebɔ berɛ. Saa berɛ yi ɛnyɛ mpaebɔ berɛ na mmom deɛ yɛhia yɛ doctors, wɔn a wɔwɔ nimdeɛ na na wɔn nka wɔn ho mmom. Na yɛnhwɛ mmoa a herbarisfoɔ no nso bɛtumi de aboa kakra dan mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ. Ghana yɛfiri bɔ mpaeɛ no ɛyɛ nnɛ. Yɛabɔ mpaeɛ akyɛ. Yɛwɔ adiifoɔ akuku dam gu Ghana nso ko ɛ yɛka no sɛ coronavirus baeɛ no obiara yɛ dinn. Obia yɛ dinn. Adiifoɔ no bia nkasa ɛnfa yaleɛ no ho because of sɛ ɔmo ni yaleɛ no ano aduro. Nti fasting no yɛnyɛ fasting na yɛnfa nyɛ dɛn? Fasting no mmoa bɛn na ɛde bɛboa yɛ? Saa bere yɛ bere a nka saa bere yi information center bia ɛyɛ announcement about yareɛ no kwan a wobɛfa so a wobɛ prevent wo ho. Ɔmampanin ɛno bia deɛ asɛ wabu nnua agu w'asom na mmom akɔnkyene. Asɔfoɔ no a wɔhyɛ akyire a wɔrepuhyi wo no, ɛnyɛ ɔman no nkɔsoɔ na wɔpɛ o. Ɛnyɛ ɔman no nkɔsoɔ na wɔpɛ. Kakra a wode bɛma wɔn adi nti na wɔhyɛ akyire a wɔyɛ saa nneɛma no. Mɛsrɛ pa ara, Ghana mpanimfoɔ, anammɔn no a motu fa Corona virus ho no, ɛwɔ fam. Ɛwɔ fam. Ɛnnɛ ne three days. Lebanesefoɔ gyaa soldiers gu mu. Wɔgyae soldiers gu kurom. Nnora, na merekɔ adwuma. Me madam no wɔ soro ha yi ara. Wammɛfa me. Menanteeɛ a merekɔ no, mehyiaa Baradiyefoɔ. Wɔyɛ police. Wɔbisaa me sɛ merekɔ he. Nanso na mahyehyɛ me ho a kyerɛ sɛ maprotɛte me ho. Ɛna me sɛ mekɔ adwuma. Ɔmo de kaa no dii m'akyi ara kɔsi sɛ na me madam no wɔ so nti me madam no hu me ɔfrɛ me a owevu me ansa apolisifoɔ no ɛmaa me baabaaeɛ a ɔmo sane firi m'akyi. Ghana anammɔn no a mpanimfoɔ mu tu no ɛwɔ fam. Ɛwɔ fam. Obiara nka nkyerɛ me sɛ menyɛ politics, na me metoɔ menyɛ politics, menni party. Nɔkorɛ da hɔ a, na waka. Woka nɔkorɛ ne yɛbɛtwa wo ti a, wowu a wokɔ. Ghana mpanimfoɔ, anammɔn no a motu no wɔ fam koraa. Deɛ moyɛ no deɛ, kyɛ sɛ ɛnyɛ yareɛ no na mopɛ sɛ mosi ano o. Ɛnyɛ yareɛ no na mopɛ sɛ mosi ano. Mɛsrɛ, mɛsrɛ pa ara ɔmampanin ne ne mpanimfoɔ sɛ anammɔn no, ebi mmɛka ho. Momma anammɔn no a moretu no, emu nyɛ den. Wo ne Ghanani kasa na woka asɛm no to hɔ tra a, ɔmfa no serious na mmom sɛ sotorɔ ba mu a ɔbɛfa no serious. Mesrɛ ɔmampanin, saa berɛ yi yɛ berɛ a ɛyɛ sɛ herbarists ne doctors ka wɔn adwene bom hwɛ hu sɛ wɔbɛnya aduro de ama yareɛ no. Na Ghanafoɔ no nso a, mo nso moayɛ asoɔden deɛ yɛbɛka biara momfa no. Yareɛ no, Ɛnnim akwadaa o, ɛnnim panin, ɛnnim sɛ woyɛ MP, ɛna ɛnnim sɛ woyɛ sɔfo. Coronavirus no wodi agorɔ na ɛkye wo a na wapɛ wadakaa na wode asi hɔ. Hwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ Italy. Hwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ Italy. Even bla Lebanon ha na bɛhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ ha. Mesrɛ paa sɛ nhyehyɛeɛ ne ba sɛ hyɛ dan mu a hyɛ dan mu. Tena wo dan mu. Wotena wo dan mu na sɛ yareɛ wei kɔ a, wotumi pia abɔnten. Wobɛpia akɔfa yareɛ ama woawu agya wo mma ne wo kunu ne wo yere no. Ɛne sɛ wobɛtena dan mu na waprevente wo ho na woanya yareɛ no bi no, deɛ he na ɛyɛ? Ghanafoɔ yɛaso koraa den too much. Yɛaso den. Ne nyinaa na mekaa me sɛ nana Akwadaa no asoɔden no, yɛde abaa na ɛtea no. Nti sɛ Ghanafoɔ asoɔden a, soldiers no gu hɔ, wɔnnya adwuma biara nyɛ. Saa berɛ yi yɛ berɛ a ɛsɛ sɛ wogya wɔn a wɔbɔ sotorɔ na gyimfoɔ bi agye sotorɔ. Deɛ n'ani ate no, asombɔ no ɔnnya bi. Na deɛ wagyimi no, ɔbɛgye sotorɔ no. Nti mɛsrɛ Ghana mpanimfoɔ sɛ momma anamɔn no, ɛmu nyɛ den. Mesrɛ mo paa. Mo mo anammɔn no, ɛmu nyɛ den kɛse ɛmfa ma ɔman Ghana. Na ɔman Ghana, yɛ health care no koraa no, ɛnyɛ papa. Ɛnyɛ papa. Nti sɛ yareɛ wei gye nsamu a, yɛbɛyɛ ne dɛn? Italy kora ɔmo wɔ good health care no, ɔmo na ɛbrɛ no. Nti sɛ Ghana yareɛ wei ɛbɛgye nsamu a, Ghanafoɔ yɛde bɛfa he? Mesrɛ, mesrɛ paa. Desmond Yeboa, Ozi, who am I to talk to the president? I'm a Ghanaian. Meyɛ Ghanani. Nti mewɔ every right sɛ me ne president no bɛkasa. Mewɔ hundred percent right sɛdeɛ president no yɛ no me ne ne nyɛ adwene a mɛka akyerɛ no. NPP foɔ no a wɔaba bɛgu so no ntaage me sɛ meyɛ NDC ni o na me menyɛ NDC ni. Menyɛ NDC ni na menyɛ NPP ni na mmom meyɛ Ghana ni. Enti sɛ nneɛma bi kɔ so na ɛnyɛ a, mewɔ ho kwan sɛ meka ho asɛm. Wote Italy, menim wo paa. Wohyɛ dan mu. Adɛn na wompie na wonkɔyɛ adwuma? Woaka dan mu. Enti yareɛ ne nya ngye nsamu wɔ Ghana no, menni ho kwan sɛ meka ho asɛm anaa? Mentwɛn ma no ngye nsamu ansa. Wohyɛ dan mu. Pie na kɔ adwuma. Ghana mpaninfoɔ yɛbɛ serɛ mo yɛ ntan mo ɔman no yie yɛ ɛna yɛ pɛ sɛ ɔman no ɛbɛ nya banbɔ ɛna yɛ pɛ mimi nyɛ politics mimi nyɛ politics mimi use party colour mɛto aba a mekɔ du hɔ na mehwɛ personality no ho sɛ nipa naa. wastande no o deserve sɛ yɛto aba ma no ma no yɛ president a na mato maba de ama no menyɛ politics ɛna menni party yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ mpanimfoɔ yɛsrɛ mo paa ebi na me nua bɛma baako atwerɛ no ɔse germany nipa 120 ɛna awu ɛnti saa nipa 120 no desmɔ yɛboa bisa ho sɛ sɛ wo maame ka ho a nka ɛbɛyɛ ɔdɛ Amanfoɔ ɛhwere wɔn adehyeɛ. Amanfoɔ ɛhwere wɔn adehyeɛ. Ɔmampanin yɛsrɛ wo, nnipa mmienu a awu wɔ Ghana na wɔn wɔ Ghana a, nka ɛbɛboa yɛ. Ebia na wɔn wɔ nimdeɛ bi a wɔn awu, nimdeɛ no aka. Yɛsrɛ Ghana mpanimfoɔ, bɔda no deɛ ɛyɛ sɛ mo akuro so, na mmom yɛwɔ ntokuro binom a saa ntokuro no nyinaa nso ɛyɛ sɛ mo kuro so saa ntokuro no. Bi na mekyerɛ wo no. Wofi hɔ a, efi hɔ kɔ mpapa kookofoɔ mu. Ɛyɛ ketewaa bi. Tiatiatiatiatiatia. Mesrɛ mo, monhwɛ hɔ so. Na nnipa a ɛfa Côte efi Côte d'Ivoire ɛfa hɔ ɛba Ghana mu no, wɔn dɔɔso paa. Mesrɛ, woba so a na wahyɛ, wo nsa ka video no nso a na wahyɛ na wawɔ so ama wo nua nsa aka bi. Mesrɛ mo, Ghanafoɔ mommɔ mo ho ban. Anointing oil. ɛnyɛ hwee mfa mma yɛ. Nsuo a asɔfoɔ ahyira so, ɛnyɛ hwee mfa mma yɛ. Deɛ me me metee yɛ a mehuu yɛ a ɛyɛ ma bufu koraa sɛ asɔfoɔ akreti app a wɔde gye collection. Ɛ church members sɛ moadwene yɛ adwuma a ɛsɛ sɛ muhu asɔfoɔ no a mudi wɔn akyi no. Ɛsɛ sɛ muhu sɛ asɔfoɔ no ɛnyɛ asɔre na wɔyɛ o na mmom business ɛna wɔyɛ. Business na Ghana asɔfoɔ ɛyɛ. Ghana asɔfoɔ pɛ sika. Ɔmo yɛ funu ɛna ɔmo de nam. Ɛna kum kyakya ka yɛ kum kyakya edu baabi a yɛfa no as comedy but kum kyakya ka nyansasɛm paa sɛ woyɛ badwemma a asɛm no a ɔka no wobɛte aseɛ. Ne collection ɛna ehia no. Sɛ coronavirus bɛkye wo ama woawu na wode no collection bɛbrɛ no a, ɛnyɛ n'asɛm. Saa berɛ yɛ berɛ a nka ɛyɛ sɛ pastors no ɛtɔ han ɛ yɛka ne sɛn sɛ na mobɔ din no alcohol ɛne saa ɛ hands ɛ sanitizer o sɛ dɛn nose cover saa berɛ na nka ɛyɛ sɛ pastors no ɛtɔ ɛkyɛ de ma members no ma bi ka wiasefoɔ no so koraa. Nso asɔfoɔ no te phone so akreati app regye collection through their phone. Te sɛ woyɛ badwemma a, coronavirus twam a, mfa wo sika nkɔma sɔfo nni biem. Wo sika no, mfa nkɔma asɔfo mma ɔne nni bio. Fa hwɛ wo yere ne wo mma. Fa hwɛ wo kunu. Fa tɔ ataadeɛ ma wo kunu nhyɛ na ne ho nyɛ fɛ na ɔmfa mpue abɔnten. Mfa nkɔma asɔfo mma ɔne nni. Yare a kɛseɛ a aba wiase yi, asɔfoɔ no abu nnua agu wɔn asom. Wɔayɛ sɛdeɛ kyerɛ sɛ wɔnte obiara case. Wɔn sika, Ɛna ɔmo pɛ. Ɛna Afia Schwarzenegger ka kyerɛɛ mo no. Wayɛ mo paa. Monkɔ Facebook na monkɔ tie. Asɔfoɔ no, me sister panin, Schwarzenegger, ɔde amoma mo wɔ Facebook. Monkɔ na monkɔ nkɔ tie. Akristofoɔ, yareɛ wei apruvu akyerɛ mo sɛ mo Nyankopɔn no, ɔni tumi. Asɔfoɔ no, ɛyɛ business ɛna ɔmo yɛ. Ɛnti sɛ Adɔktafoɔ, herbalistfoɔ, scientists, wɔka wɔn adwene bom, ɛka wɔn ti bom, na wɔtumi nya yareɛ no ano aduro, na wo sɔfoɔ bɛka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ Nyame adom a, pɛ nsuohyeɛ na hwie gu sɔfo no so. Because ɔyɛ torofoɔ. Ɛtoo nea ɛyɛ den no, asɔfoɔ no nyinaa kɔtɛ. Ɛtoo deɛ a den a, anka yɛhia abayifoɔ nku na anka yɛanya corona virus nku no, asɔfoɔ no nyinaa tɛ. Abura mu nsuo, anka yɛhia corona virus abura mu nsuo, ne nyinaa tetɛ. Eagle prophet se ɔno obetumi akyerɛ obi a ɔwɔ coro ɛɛ yɛka sɛ corona virus ama ɛb ɛbɛyɛ nipa no te sɛ electric ama yareɛ no atutu afiri ne mu. Presenter no sɛ ɔbɛma no akɔ China na wakɔkyeakyea ɔmo ɔse China so paa deɛ ɔnkɔ. Ɔnkɔ China because onim sɛ China deɛ onya du yaa yareɛ no ɔde bɛba Ghana. Nigeria sɔfo ɔsɛ ɔkɔkye coronavirus ato prison yareɛ no de no ato hospital. Eagle prophet sɛ ɔnkɔ. Ɔnkɔ China. Mesrɛ mo, abusuafoɔ, mesrɛ mo pa ara sɛ, yareɛ no, ɛnyɛ ade ketewa. Yareɛ no, ɛnyɛ agodie. Mfa nyɛ agorɔ. Fa no serious. Bɔ wo ho ban. Bɔ w'abusua ho ban. Ɛmo na wo sika bɛso a, kɔtɔ fa gu fie. Wo ne wo yere ne wo mma, montena fie. Montena fie kakra, na fie tena no, ɛboa. Ɛmma yareɛ no ɛnsprɛde bebree. Wo ne obi a wanya bi ankɔdi nhyiamu a, wonnya yareɛ no bi. Wohyɛ wo dan mu, obi bɔ pono a, ɛyɛ hwan a, nnipa no bɔ ne din, wo se mesrɛ wo, mebɔ me ne m'abusua ho ban nti wo deɛ kɔ, akyire yi yɛbɛkasa. Anaasɛ nnipa no, ka kyerɛ no sɛ frɛ me fon so. Na sɛ me ne wo bɛhyia one and one paa deɛ, ɛnneɛ ɛnyɛ adwuma. Mesrɛ mo, me nuanom Ghanafoɔ, mom yɛmmɔ yɛn ho ban. Akyinkyinakyinkyini basaa, nanteɛ basaa, ɛmmoa yɛn. Ɛno boa ma yareɛ no spreadi more. Mesrɛ. Mesrɛ paa. Ɛna meka a, na mede abɛsi ɔmampanin so a, ayɛ a na obi ntem aseɛ no. Yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a, Waka sɛ obegye mi no, woyɛ ne dɛn a gyimi naa ɛna obegye mi. Enti saa nipa saa no, na wama soldiers no akyerɛ ne nyansa kakraa bi. Ɔmo de nyansa ketewa bi to ne tim a, ɔkyena, ɔmpie biem. Mesrɛ, mesrɛ paa, mom yɛmmɔ yɛn ho ban. Yɛmmɔ yɛn ho ban. Na yɛ, yɛntwɛn sɛ doctors no ebenya yareɛ no ano aduro ɛde aba. Mesrɛ, mesrɛ paa, akyinkyinakyinkyini basaa, mefo kaa, mekɔ ha, mekɔkyea m'adamfo, obi afrɛ me wɔ ha, ɛmmoa. Ɛboa ma yareɛ no, ɛsprɛde mɔɔ. Ɛboa ma yareɛ no sprɛde paa. Mesrɛ, Ghanafoɔ, yɛdi agorɔ, yɛdi agorɔ, yɛdi agorɔ, na baabi aduru no, aduru aniberesɛm. Aduru aniberesɛm paa. Coronavirus ɛnyɛ yare papa. ɛsprɛde ntɛm. Nti mesrɛ, momma bammɔ no nyɛ kɛse. Na bammɔ no ne fa kɛseɛ no ne sɛ wobɛtena wo fie. Menim sɛ Ghana ɛɛden deɛ, ɛɛden sɛ wobɛtena fie. Nanso wopue na wokɔnya yareɛ no na wowu gya wo ne w'abusua a, sɛ abusua no so. Sɛ bɛrima, wowu gya wo yere ne wo mma a, wo Ɔbaa, woyɛ asoɔden pue na akɔfa yareɛ na wogya wo kunu ne wo mma a, wode ɔhaw ato barima no so. Na deɛ a ɛyɛ ya a ɛsan yɛ awerɛho koraa wɔ mu so ne sɛ, wokɔfa yareɛ no a, ɛnyɛ wo nko ara na wobɛnya o. Sɛ barima wo na wobɛkɔ akɔfa a, wo yere nsa bɛka, wo mma nsa bɛka, woahye w'ase. Na wo yere ne wo mma nyinaa, mo nsa bɛka yareɛ no, mo ase ahye. Serɛ, Ghana aduane boɔ nyɛ den. Ɛnyɛ den. Bankye apɛsie koraa na wobɛ mma bɛdi na mobɛnya mo asomdwe afiri corona virus ho a, ɛno yɛ better than sɛ wobɛpiapia abɔnten akɔfa yareɛ ɛde ama wo ho. Meserɛ, meserɛ paa. Abusuafoɔ woba so a na wahyɛ. Hyɛ ma obiara, wo nua nsa nka bi. Coronavirus, ɛyɛ yare bɔne. Ɛyɛ yare a ɛrehu. Mesrɛ mo. Ɛyɛ yare. Mesrɛ mo, mesrɛ mo paa sɛ momma yɛmmɔ yɛn ho ban. Momma yɛmmɔ yɛn ho ban. Nhyehyɛeɛ a mpanimfoɔ de bɛba no, momma yɛndi so. Yɛndi so. Mɛsrɛ paa bebree. Mesrɛ mo nhyɛ ma me. YouTube yɛ Ɔhema Aben Moshei. na wa subscribe wɔ me YouTube channel no. Wo subscribe a adɔma bi bɛba. Wo mia so a mede video too hɔ a na wo nsa aka video no bi. Samson Sotoo Kwabena wɔ YouTube. CSF TV wɔ YouTube. Abusuafoɔ, mede mu bɛsi ha. Yɛbɛtoa so akyire. Bye bye.